Welcome den The Holistic Perspective, un felis aña! Mi ta desea bosnan e aña aki pa bo ta mas konsiente i mas presente. Pensa un ratu riba e dos palabranan aki, i ta puntra bo mes, Kon konsiente i presente mi tabata ta aña pasá? Ato kon mi ta hasi un kambio den esaki? den e aña aki. Yes! Un felis aña di parti di ami tambe. Mi ta desea bosnan tur tur kos bon, anto mi deseo pa bosnan ta un aña binti binti i kuater yená ku hopi desaroyo personal. Hopi bia nos ta fiha nos mes riba hopi otro kos, anto nos mes. Um, um, um, e trabou riba nos mes ta keda un banda. Dus mi ta desea bosan e aña aki pa tuma tempu i traha riba bo mes. E mihó invershon ku bo por hasi ta e trabou riba bo mes. E episodio aki nos kier a para un ratu ketu na kon nos ta reflekshoná, anto kon nos ta planea nos aña nobo. Pasobra um hopi bia hende no no sa di e práktika aki. Ato ami ta bisa pa ami e práktika aki ta un di e kosnan di mas importante ku nos por hasi den nos bida, pasobra esaki ta lokual a eigelijk bisa kambia mi bida. Mi ta kòrda kon antes semper mi tabata hasi New Year's Resolutions. Enton mi ta mi ta skibi nan manera i nan dèrda desèmber, mi ta pone manera riba un papel, anto mi ta kue e papel, mi ta dobl'é, mi ta hink'é den mi pòtmone, anto mi no ta wak e mas.

Ata mi ta kòrda un par di aña pasá, shete òf ta ocho aña pasá, mi a dal den un coach ku yama Kerry Green. E tabata un muchu moe yòn di Engeland. Anto e tabata ten un hele uitgebreide reflection di e aña promé. Anto un hele uitgebreide planning di e aña despues. Anto mi a kumpra e kurso, anto mi a hasi, anto mi tabata wòw, asina ke bo tin ku hasi e kos aki? Anto e tabata puntra. Kada detaye, kuantu sèn bo ke gana? Unda bo ke bai ku vakansi? Kiko ta bo metanan? Kon bo ke sinti? Anyway, masha hopi questions mes. Anto ora mi tabata traha e kos, mi tabata manera, ok, wow, let's try this out. Anto mi tin ku bisa. ku desde e tempu ei, shete pa ocho aña pasá ku mi a hasi e kos akí pa promé bes, mi por bisa mas i mas tur aña eksaktamente lokual mi skibi mi ta logra. Pasobra mi ta reflekshoná detayadamente, anto mi ta determiná detayadamente tambe kiko mi ke den e aña ku ta bin. Anto, hopi bia nos no gusta reflekshoná. Anto nos ta kere. Pregunta, Ora bo reflekshoná, bo ta hasié pas aan het einde di e aña òf bo ta tusendor tambe even check-in tuma, bo sa, pulse check wak ku bo ta on the right route? Esei ta e manera ku bo ta supos di hasié. Dus onestamente mi tin ku bisa ku mi ta faya ku esei ainda. Pasobra, eigentlik the best way to do it, What the best, best, best, best, best way ta pa reflect every Sunday. Oh, wow. Okay. Que men pa reflect 52 bes den un año. Mm-hmm. E hende nan ku ta echt bosa top coaches nan super successful, meneer un Paul Martinelli, mm-hmm. nan te reflect tour zondag. Okay. Yeah. Dus eigenlijk, that's the way mm -hmm. to do it. Mm -hmm. I'm not there yet, mm -hmm. lo no, cual a mi ta hasi ahora ki ku ta tambe un stap prome mi ta bata siele un bes pa ai, mm -hmm. ahora ki mi ta sie dos bes pa ai. Dus mm -hmm. mi ta reflexiona fin de december, mi ta plania mi aña den januari, anto den juni mi ta mane un rato check van, ok, una mi ta ku mi meta nan ki mi falta, no, mm -hmm. mi si rap mm -hmm. pa mi hasi nan yeah. alsnog. Yeah. Yeah. Anto e reflection ta algo ku hopi a nos no gusta, nos ta bisa ya ya ami tin hopi eksperiencia, hende ku ta bisa ami tin edat, pero edat no ta madures, eksperiencia no ta nifika nada si bo no evalua riba dje, anto kosnan ku mi ta evalua riba dje hopi bia ta por ehèmpel bo sa kiko a hasi mi mas doló e aña aki? Kiko ta e lès ku mi por a saka for di e doló aki? Kiko mi a hasi ku mi tin ku hasi otro pa den e aña siguiente mi no sinti e mesun doló? Kosnan asina ei. Kiko ta e metanan ku mi tabata tin pa e aña aki? Si mi no a logra nan, esaki tambe ta hopi importante, E ta un meta ku ainda mi ke. E ta balido ainda. Tin bia nos ta keda tene nan un kos pa so ma pone riba papel, pero ba outgrow e kos òf por ta e no tabata ègt un ku ta ègt pas sek abou. Dus un dje kosnan bunita tambe di reflekshoná ta e parti ku bo tin wak di laga lòs di kos ku eigèlek ba kere ta parti di bo ku no ta parti di bo mas. Dus mi ta reflekshoná riba e metanan ku mi a pone, mi ta reflekshoná riba mi trabou, foral e delaster añanan aki, hopi bia mi ta hopi kansá na final di añ. Anto tur añ purba hasiéle un tiki mas mihó. Befòrbeldj, aña pasá binti bintitres mi tin ku bisa ta promé aña den novèmber ku mi no tabata mesun kansá ku e añanan promé. Dus mi tabata hopi kontentu, mi tabata hopi orguyoso di mi mes, pero not there yet. Pasobra mi no tabata mesun kansá ku e añanan promé, pero mi tabata kansá sí. Dus awor aki den binti binti i kuater, un djekosnan ku ami ta bai ègt para ketu riba dje ta kon mi por tòg hinka e aña den otro, un manera ku mi ta pasa henter e aña balansá. Dus mi ta hasi e koi ègt deeply. Anto un kos, un tip ku mi tin, ku tambe masiña somewhere mi no ta kòrda, hou bia nos ta pone meta pa pone meta. Dus, ah mi ke logra tal kos, mi ke hasi tal studi. Anto mi puntra bo dikon bo no por ègt bisa mi. Anto mi a siña pone meta vanuit di kon mi ke sinti. No pone meta pasobra esaki mi ke logra. Paso al final tur lokual nos ke logra ta pasobra nos ta kere ku e lo laga nos sinti un bepalde manera. Por ejemplo, ora mi bai pone e mi metanan pa binti binti i kuater pa mi trabou, mi ta bisa, oke, kon lo mi ke sinti mi den mi trabou? Lo mi ke sinti mi semper kalm, na pas, lo mi ke sinti mi energized, lo mi ke sinti voldoening pasobra mi a really yuda e persona. Esei mi ke sinti den mi trabou. Anto de kon mi ta hasi plania mi trabou di un manera ku konstant mi ta sinti e kos ku mi tin gana di sinti. Bo sa den mi relationships nan, kon mi ke sinti den mi relashon romántiko? Mi ke sinti tal tal tal cosa, ke si ta esaki mi ke sinti, si mi ke sinti mi hopi in love, si mi ke sinti mi connected ku mi partner, si mi ke sinti mi na pas ku mi partner, mi no por tin metanan ku ta trese drama. Dus kada un área di mi bida mi ta pone su tras, ok, kiko mi sinti, kuantu sèn mi ke gana e aña aki? Fora os entrepreneurs ei ta importante, pasá hopi hende. ku tin gewoon un salares, esei no ta un un pregunta relevante, foral si bo no tin nada den banda ta hasi, pero pa un entrepreneur si, van ok, kuantu sèn mi ke gana tur luna? Kuantu sèn ta duna mi e rust? Anto dikon? So tin bia bo ta bisa, ha mi ke gana shen mil florin pa luna, pero dikon? Pasobra bo tin algu ku bo ke bai hasi kuné ku di bèrdat ta bai laga bo sinti e lokual ku bo ta kere ku bo ke sinti, anto ora bo plania asina ei, bo ta bai plania kompletamente otro. Anto ri e metanan ku bo ta pone ta ègt meta ku ta sali di paden, ku ta pas seka abo, anto ri bo tin hopi mas chèns ku bo ta logra nan. Wòt abaut si bo pone porta bo vèlyusnan tambe dilanti na momentu ku bo ta plan? Pasobra ora bo sa ku ta e vèlyunan ta lokual bo ta mara bo mes na dje manera bo ta bisa kon bo ta sinti, bo ta alsa un kompas den tur lokual ku bo ta hasi. Yas, dat is a good one too. Dus ku bo ke hou hou hou di Feel, What are your val-, manera un value gran-, dos value grandi mi tin, mi semper e dos na kita grandi, freedom ku wisdom. Libertat ku sabiduria. Dus semper den mi metanan tin ki ki mi ke siña. Dus kiko, si, kiko mi ke siña. Mi ta kòrda binti binti tres un di mi metanan tabata meditation teacher. Anto mi no a hala, mi no a hala, mi no a hala, December mi a hasié. Was sier? Oh, great, great. You made it. Okay. Pasobra mi no ta kaba e ai sin hasi e meta ku ma pone ku mi ke hasi. Mm. Anto e koi mi ta hasi den Juni ku mi mes, anto e koi mi ta hasi manera eind November ku mi mm. mes, kiko ta e kos ku ma pone ku ahinda mi por hal. Mm-hmm. Anto ku mi ta echt hal e ai, pasobra mi ta haya si mi no ta committed pa ku mi mes, pa lokual mi a primintí mi mes ku mi ta hasi mi mes? Kon mi por ta komete na un otro hende? Dus I'm the first person ku mi tin ku keep my promises to. Dus si mi no por keep my promises to myself, antori pa ami esei ta un value hopi grandi di mi mes. Bo ta wòk, bo tòk òf ora bo promise algu, tene bo mes na dje. Anto esei mi ta hasi ora ku mi mi planeamentu. Ku mi yunan tambe mi tin un kos lèk ku mi ta hasi, pasobra mi ke hink'é den nan. Of course, nan no ta haña lèk, nan ta tiener's, pero nan tambe nos tin un semper un afsprak trinta di desèmber òf trinta i un di desèmber. Anto nos ta bai un laman, kaminda mi ta saka nan fi kas. Anto mi ta hasi nan un par di pregunta, dus kòrt. Mi ta puntra nan, por ehèmpel, ken tabata boso amigo o amiga e aña aki? Anto dikon? Bo ta nae, ay mama, persona no ta kuminsá skibi. Ey mama, brat maya, ya sa ku ta esaki. Anto rei mane ay pasaba a puntra nan, Ken no ta bai ku bosnan next year? Pasobra, wasn't a good friend. Tambe, ah, ah, mi sa kaba, e saki. Sí, sí. Anto, mi ta punta nan, pues aki ko boke logra otro año, et cetera. Anto, mi ta hasi, mi ta bota hasi antes. Mi ta kue e briefia, mi ta hinkeda mi potmoni, anto ta keda un año i den. Anto yari, fin di año atrobe, nos ta habia. Pero asina tiki tiki mi ta kuminsá hinka e, e, e, e hábito di reflekshoná. Anto determiná kiko bo ke pa mi duna nan e empowerment, pasobra es dàr gaat het om ku ami ta disidí mi bida. Juist. Ta, si ami plania i pone, ta ami ta kontrolá kon mi ke pa mi bida bai. Anto den mi mi planning tin tambe kon pa mi tin instrumentunan pa handle ora bida dal mi sla. Pasobra mi tin, sí, mi tin mi planning kiko mi ke logra, pero mi tin mi planning tambe, ey, si un hende muri, ki mi ta hasi? si, por ehèmpel, hopefully not, mi partner kibra mi kurason, oké, kua sigolog mi ta bai? Dus, mi sa kaba kon mi ta handle ora kos ta bon, pero mi sa tambe kon mi ta handle ora un ratu mi kai. Dus tur eseinan ami ta nei mei ora mi ta reflekshoná riba e aña promé i determiná kiko mi ke e aña ku ta bin. Papiando over di planning, e ta e ta no ta metanan, so ami tampoco no tabata plan promé, pero mi ta ripará ku asta planning e kosnan chikitu, por ehèmpel bo siman, bo voorbeeld kiko nos ta bai kome e siman aki, skibiele, ken tur ta hasi aña e siman aki, skibiele, ami tabata bisa eerlijk un temporada den mi bida kaminda mi tabata. Sinti ku life was taking over, pasobra tur kosnan pa ta pasáme forbei, semper na kareda. Don Maria para dori simpel, tin un agenda, dja dumingu anochi, skibi hou rustig e siman, hou kosnan praktis, kosnan ku bo tin ku hasi, errandsnan ku bo tin ku run, e kos ei ta trese un pas mental gewoon asina dushi ku bo tin e kosnan taken care of anto bo ta tuma kòntròl di nan. Esei tambe ta un tip ku nos por geef mee na nos hende. Entonces esei ta lokual abo ta hasi, si. Bo ta plan bo week, tur week. Sí, sí. Ah, dus maybe like 15 minutes, half hour, prome ku plan e week, bo por reflect. E dia domingo manera Paul Martinelli. Paso ya, bo, bo tiene ya habito kaba. Sí, bo ta compone, sí. e, e, e reflexiona acerca. Mm -hmm. Anto porta yo Ricardo, bes bo ta plan mane, mas mio, mas mio, sí, mas mio. Sí, sí. Great tip. Mm. Yes, yes, yes. Kon apa ta haciendo? Planning, Reflecciona planning, bo tin bo tin überhaupt un práctica di fin di aña of algo? Eerlijk gezegd, ta un cos cu awor aki como yo trahando riba mi mes, cu eigenlijk awor aki ta twee jaar, no, ak binti binti dos, sí, dus binti binti dos cu binti binti tres awor aki, m'a cuminsa practic'ele, mi no tabata haciele p'e momento, ya, p'esei tambe mi tabata sinti mi overwhelmed, tur cos ta pasami forbij, mi no por logra nada. Ta ora ki mi a repará, hasiendo mi reflectionsnan, hasiendo mi planningnan, mi por mi por keep up ku nan. So mi ta kòrda, mi sa ku bo ta kòrda Yeats, nos a tin un birthday ku nos a bai yanüari di un mutual friend. Ai, sí, sí, sí, sí, Anto sí. abo tabata mi accountable partner, anto mi a skibi riba un Bèrdad, brifia, sí. anto I must say I am very proud, nos a logra nan. Sí. Tabata dos cos cu mi a pone, so mi a logra nan. So, um, yeah, looking back, um, mi ta hopi proud di mi mes y e cosnan cu mi a pone pa hasi y a hasi nan tambe. Mm, and dat mag, boti mag di ta proud di bo mes. Mm. Say tambe, hopi bia dor cu nos falta e amor propio, valor sí. propio, nos ta duna nos mes e schouderklopje, mm. nos ta sinta warda pa un yeah. otro hende bin duna nos. Sí. No, sí. pone bo cosnan sa pakiko bo pone nan, anto ora bo logra celebra nan, anto ta orguyoso di bo mes. Sí, correcto, correcto. Sí, anto por lo que ta trata de desarrollo personal, la manera mi a bisa, mi a pone esey como deseo pa, pa nos viewers nan, pasobra ta un algo cu ami a coge tene hopi serio, despues di a, mi awor bisa, cay den un. un rock bottom state. Anto na momento ku mi a kuminsá invertí den mi mes, mi a ripará ku eigenlijk riba tur área di mi bida mi a exhale. Ainda no perfect, pasobra imperfekshon dat doesn't exist, pero mi a ripará ku mi a Mi mi ta sinti mas mihó, mi ta perform mas mihó, tantu den mi relaci, na trabou. Anto e bunita ta, manera semper nos ta bisa, it doesn't have to change anything, pero as long cu awo ta tra riba bo mes, cu bo ta inverti den bo mes, ta trece un cambio. Sí. Anto esey ta echt algo cu mi ke geef mee na nos viewers nan, pa bosan tuma tempo traha riba bo mes, Bo sa pone bo mes na promé lugá pasobra tanten ku abo no ta sinti bo dushi, niun otro hende tambe den bo surrounding no por disfrutá di un hende dushi manera ku e ta supos di ta. Anto bo tabata manera un personal development plan? Bo tabatin algu ku bo ta bisa, e kos aki mi ke mi ke traha riba mi mes òf yo just. starting anto I just started Aha. tabata ta un ja den e breakdown e mi ta kora ma hinka rudia bo sa pidi Dios guianza anto ta e ingeving ku mi a haña di tari pa mi mes mi a kue tur workshops nan ku tabata tin algu ke ber ku e self um, development tene manesa mm. buki by workshops seminars anto tur esei nan a contribuí anto mi ta bisa a uh, trese mi cada vez mas cerca den e direccion ku mi ke bai mm. dus esei ta un gevoel uh, pa e aña aki 2024 E ora i si bo tin, bo tin algu? Bo tin algu ku bo a bisa, esaki mi ke mi ke bira mas mihó den dje, òf esaki mi ke e kurso aki mi ke vòlg, òf? No, pa binti binti kuater, lokual mi ta deseá, pasobra mi a haña tur e konosementunan ta wòrdu ki ta mi temporada ku mi ta sinti ku mi ke duna bèk. Sí, mi tin gana di yuda hende den tur e lokualnan ku ami a struggle kuné, tur e toolsnan ku mi a siña kon pa bai om ku nan i geef nan mi, pasobra mi sa ku tin hopi hende tambe ku ta experiencia mesun cos. Dus, pa 2024, mi next step ta gewoon share my knowledge, share my tools, pa mi por yuda e hende. Nice. Yes, yes, yes. Mi ta spera ku pasan por a disfruta di e nos tipsnan pa e aña aki. Mi ta spera ègt pasan tin un aña fabulous, wonderful, amazing. Yená ku pis, lòf, jòy. Mi ta spera ku bo ta kue e aña tene holistically, lokual nos ta para p'e kòrda ku nos no ta solamente un mente ku tin ku keda tra, tra, tra, tra, tra, produsí, produsí, produsí. Nos tin un kurpa tambe ku mester di su atenshon, nos tin un soul ku tambe mester di su atenshon i nos tin un kurason tambe ku nos tin ku kuida. Anto yena pasobra dje nan ta flui tur e emoshonnan bunita ku nos tin pa kompartí ku e mundu aki, ku nos komuniti, ku tur hende rònt di nos. Yes! Anto mi ke bisa bos nan pa bos nan stay tuned pasobra awor aki nos a kaba nos promé season i e próksimo hopi season ta bai kuminsá kaminda nos tin yen kos leuk i valuable pa bos nan bida. Dus bos nan keda ku nos, follow nos i like nos page.